Ndafara ndichiona kuti kanyangwa kuchitonhora zanupf nemuchimboida nyanza kuti mauya kuseni mukatonhora mukati kati aiwa kutonhora kuchapfuura asi zanupf eda haipfuuri tee tichingovapo tigovapo tichingovapo ndinokutendai kuungana kwamaita Vauya kudzivirane pakuchengetedza nhaka yevatema. Nhaka yevatema inochengetedzwa kwapfuura makore mashanu. Tinodamwa zvekuti hati maunganai tiwirirane kuti nhaka yevatema rifare vatema Tichengetedze isu sei tichichengetedzwa navatema vari muZanu PF nokuti ndivo vakaunza rusununguko norugare mukati menyika. Mungangauya zvimwe musingazivi kuti mwana raZanu PF kwete ZanuPF Ndiwo musangano nenhoroondo, ndiwo musangano akaunza rugare, ndiwo musangano akativarapo nhasi tinzi Republic of Zimbabwe, nyika yamadzibaba vedu. Kana kana usiri muZanu PF uchitevedzera zvimwe zvipato kana wanza mharidzo yangu iyo oti ko mudzimu wakambira shire kwabika doro unodzoka kuzanu p f wotambidzwa regai tione mabasa akaitwa nezanu p f takamira sei kunyangwe Nyika dzokumadokero dzichitivenga, asi Jehovha hativengi. Kunyange vachena vachitivenga, asi Jehovha hativengi. Vangativenga vakaita sei isu tikawirirana? Tikashanda takabatana tichadya tichiguta ivo vachingovenga tichingohuta. Vangaita zvirango zvakaita sei? Vangatenderera pasi rose vachitituka isu kati akabatana

Taita nzara, taita nzara apo neapo, tichitenga chikafu kubva kunze kwenyika kune dzimwe nyika, tikati kwete. Ngatiitei kuti tiwirirane we introduce the model of agriculture that guarantees food security in our motherland Zimbabwe. Kumbuza. Kuguta inokupai kuguta paimba neimba haidi kaya kuti haidi ng'ombe inoda badzana kuchera gomba wachera makomba ako 52 makumi mashanu nemakomba maviri 52 weeks in a year ukochera makomba 19 52 by 19 wachera makomba ako Hurumende yeZanu PF yokupa mbeu yokupa fertilizer. Mvura yakangoneya mbichana inochengetedza mugomba iroro. 52 weeks pagore. Iyi makomba 19 awo anobvira kuti svondo rimwe nerimwe isvondo iroro pamakomba 19 ukakohwa anozadza gokoko.

vaita varungu ivava kuti titambure vakavhara kuti shaya kuti ah tingawana sei zvozotoita no lines of credit hatina mari dzedu tava ne 23 years makore makumi maviri makore matatu tisingawani Tsigiro yemari kubva kunze kwezimbabwe kumaworld bank imf and so on vakadero vachifunga kuti chadona kana kuti imwi vanhu vamuda muzimbabwe muchamukira hurumende yenyu ndopamakanyanya kuida ndokutanga kushaya mafuta nenguva Petro nebhiza dzakushami mota dziradzaka dziri pamutsetse asi ndakazonzwa hangu kuti vamwe vainga vana baba vamwe vazorava pamutsetse vasipo varava zvavo kumwe but zvakatopfuura hari zvandii zvakapfuura ndidi iko zvino mafuta ari ko chero nguva yaunoda hapachina achanyepera mondo andiri kumuraini yemafuta zanupf second republic yakadzinza pakurima kuti aitambura kuti zvino kana ukarima hwiti zvinoda kudiridzwa namagesi masikati omuwanikwa usiku omuwanikwa guma omoshaika Iko zvinodiridza usiku namasikati magetsi avako. Second Republic iyi takaronga kuti tovaka nyika yokwedu nyika Nyika igotongwa, igotongwa, igonamatigwa, igonamatigwa. Zvino ukawanikwa iwe uchinoti hope dzokutonga Scotland muka nokuti voscotland variko ukarota uchitonga kuamerica mukau kuti muamerica izi ariko kana muamerican akarota ari chembere wedcc yokunogoromonzi ngaamuke nokuti vokugoromonzi kuno variko mwari akagona akati ava pavo ava pavo ava pavo kuno ndokwedu ukaita shungu kana havi dzokuti oda kuno ah, kuda zvokwavamo usingadi zvokwako ndava dzako asi kana wava nenzara tinokupasadza nokuti majarima vanoda nyika yekwavo majapani anoda nyika yekwavo iwe chinoda kusada nyika yezimbabwe chii mafrench akavaka nyika yekwavo mabritish akavaka nyika yekwavo isu mazimbabwes ngativaka nyika yekwedu asi pakuvaka nyika kunodikamwa runyararo kubatana nokuera ngatizivei tibatane mumatunhu atiri hatidi mhirizhonga No violence iko zvino tatarisana nesarudzo mukati menyika yedu. Vari kutaura kuti haa ah, muchavona gore rino kuchaita violence, tichavasvodesa. Hakuna violence, tichaita maelection murunyararo. Tigovasasanga, tigovasasanga. Sokutaura kwandaita Eh, kare kare vana mutapa vachatonga vanga vasina maelection vaimbotonga vambotonga vachimbotonga vozomborambidzwa norufu asi iko zvino nomurayiro wavapo noupenyu hwanhasi Tine bumbiro redu romutemo rinotiro kwapfuura makore mashanu hurumende inosumbirwa kuenda kuvanhu kutsvaka masimba matsva okutonga zvino muno muzimbabwe nyika inonzi zimbabwe kuti ibve kurhodesia yakaunzwa neZanu-PF saka Zanu-PF ndaicharamba ichingotonga igotonga ichingotonga vasingadi vachingotongeka kana une hama yako Mudiwa wako asingadi zanu pefo chaiwo hazvina ndava idemokrasi asi unoyo chingotongwa zvako nezanu pefo manzwa vice president achiti ivo zeki yakazoti kwava ne6 million mavotas e, simudza yamavoko vakarejesta kuvhota Ah, izvo here uchiwa unovhotera chii haleluya mwari anofara kana achiona vanhu vake vakabatana vachiita kuti nyika vakapiwa vachiitonga achiyeruka zvakare jehovha Nambuya Nyanda pavakataura kuti mafumbangu achamuka, Joy vakati ndini Jehovha wehondo, tikabarakasha vakainda zvino haungatanga mune hope pamusaka pokuti ah, zvakapfuura kwete yakanga iri nguva iyoyo yokuti vakomana vasikana vabude muno vachinda kuhondo vamwe vakaparara vamwe vakadzoka vakaremara Asi nhasi pakuchengetedza mabasa avakaita, nhaka yavakaita iyoyo inochengetedzwa nokutsepetera. Tsepete, tsepete. Lero yakabuda dikita itsepetera. Asi muhondo dikita raibuda kwaishuwa kwaikuvarwa. Waonekwa iwe nhasi kana uchinge wafa konzi comrade vakafa asi vaishandira nyika yekwavo vaishandira dunhu rokwavo vaishandira zimbabwe kwete kuti wafa konzi ah, ndiko kamwe kaya ah, kaida varungu kasingadi vanhu vokwavo Ini kwandinobva kuzvishavane ndaitira masare rafapa torova neshambo yemukama sani paguva kuti ndisamuka unogara waishandira nyika yako kuwatotsvaira saka hama dzangu ive nokushuvira kuti guva rako ritsvaigwe kwete kuti rinogoresha nemukama sani pamberi nezanupf pamberi nokubatana pamberi nokuwina maelections zvino tinokuvimbisai sezanupf with our model of agriculture based on pfumvudza at the household level

Zanupf iyoyo. We have changed our education. Tasandura dzidzo yedu. Tinoziva kuti ava vakavaka nyika dzavo vakavaka out of science, technology and innovation. saka toda kuti vana vedu vari muzvikoro mayunivhesiti edu ose muno muzimbabwe state universities tinoma innovation hubs kwatoti vakomana vasikana vose vane matalents avo vane zvipo zvavo they must look how to produce a product or service wotarira zvinhu zvateta import kubva kune dzimwe nyika woti ichi ndingachigadzira toti mari iyo ita ukafoira ukagona zvakangofanira techingo kutsigira chete saka iko zvino vana vedu our boys and girls in higher institute of learning are producing wonders are producing wonders Pakauya COVID-19 chirwere chiya ichi muno munyika chaive tine kamba inonzi BOAC yamaBritish yaitipa oxygen inonzi medical oxygen eso kana eh, ventilator kana wabatwa nechirwere chiya totichitengawo kwairi yoti aiwa zimbabwe iri pasi pasi achiti vachitengesera vamwe kuti tife Mwari nambeni akati vazviti vamwe vose nyika dzakapiwa mari kubva kuworld bank imf big western countries dzidondavara kupa dzimwe nyika isati hatina kupiwa tagara pasi tikaunganidza nyika nemari yemuno tikatenga mishonga hatina kumbowana rufu rwakawanda pacovid 19 muafrica muno zimbabwe is one of the best countries that managed covid-19 tikatora vakomari navasikana tikati okay tanyimwa oxygen medical oxygen garai pasi tiiproduce tava nayo tine pressure kwamutari Augment oxygen iyoyo vanoti ivo quality yeoxygen is 96 percent purity yedu 99 percent purity regera uone vana vana vambuya nehanda hauna zvavanovaita tino tikaproducer yeone week inokwana zimbabwe yese for one month dzimwe three months toproducer totengesa tichingotengesa towana mari saka to develop our country it requires ourselves kuti ngowanza makapfeka idzo tsvakaya vanodzigadzira vagadzirire bhushu dzamakapfeka Tsvakai zvogadzikwa seti isigadzire. Grace kana hembe kana bhachi tsvakai kuzogadzikwa seti igadzire. Patinovata ngatigadzirei. Tichienda kubasa tofamba nei bhasikoro kana imota ngatizvigadzire zvinhu izvozvo. Chero chatinoda kuti wane kugara kwakanaka we must ourselves with our bride girls and boys give them the challenge they'll produce the goods and services. Zimbabwe, currently Zimbabwe under sanctions. Kuda makavona ziri mastatistics achibudiswa nava Professor Ntuli Nuli. Kuti last year, oh no, so this year I think, we are developing at 5.5, 5.6 I think, growth rate

And every village inside 3 4 years shall have a solar powered borehole unomuka uchigeza kaviri katatu pazuva kuda kwaku vakomana edu asikana vanoita science and technology takati awa tingarambi tinotenga zvinhu kunze uko kuMashanani Central, your neighbors here, vane zvinzi masawu masawu masawu mwaziva ehe tikati vakomana vapauniversity vasikana pabindura eh, university of science and education toita sei nawo tikavapa mari

ukuku kumasvingo kunaenzi mapfura mapfura aingoryiwa nembudzi madhongi and so on tikapa mastudents ekuuniversity ikoko We are producing amarula tiri kuexport mai vanongotora tswanda yavo voenda kusamba vozadza tswanda nemapfura voenda paplant vesva pasikere vopiwa mari yavo vopamberi nezampi pamberi nezampi pamberi nekubatana vatoona mari yavo yekuti mwana aende kuchikoro mapfura aingovora

Tiri kuvaudza vakaisa masanctions kuti rambai makaisa isi tichingobudirira tichingobudirira takabatana uye ndo vanoda zvatinazvo mwari akaitavo zvakanaka Ati palithium we have the biggest reserves of lithium on the African continent. Isu Roy Mavoko ngatitendei Jehovha, haleluya! Wendai kuungana kwamakaita iZanu-PF kuwirirana, ndinokukumbirai Mungaitwa provoke mukaitwa provoke nani kwete. Hatirambe takabatana matambudziko tingawana apo naapo asi tinowakunda kana tichigara pasi tichironga kuti toda kuti tingabudirira sei tichabudirira as long as we remain peaceful loving our country nokuti Chokwadi chiripo ndechekuti nyika inovakwa nevene vayo, isu ndisi vene vayo. Nyika igotongwa igonamatigwa, kochasara chii? Kana maivaka mugoitonga mugoinamatira komodei Maita izvozvo makore mashanu apfuura motsepetera tsepete kuti murambe muchitonga muchichengetedza rifa nenhaka yavatema inochengetedzwa navatema hapana murungu angaita shungu dzokuchengetedza nhaka yevatema vanofanira kuchengetedza dzokwako Kuchengetera dzokwedu. Hallelujah. Pamberi reZanPF. Pamberi nokubatana. Pamberi nokubatana. Pamberi negoromonzi. Movota zvakakwana. Team ZanPF marondedzerwa kuti yakamira sei naVice President. Pasi nemhandu. I think